ס'איז אמאל געקומען א איד צום לובאוויטשער רעבן, ער האט זיך אפגערעדט פאר אים אז ער האט שוועריקייטן, א נפילה, א ירידה, ווי געבט מען זיך אן עצה מיט דעם יצר הרע? האט דער ליובאוויטשער רבי געענטפערט, איך האב פאר דיר א שאלה, דו פארשטייסט אביסל צו בילדער? ס'דא מענטשן וואס האבן ליב פעינטינגס, מאלערייען, בילדער. זאגט ער, אוודאי, צופעליג האב איך א שטארקע נטיה צו דעם, דאס איז מיין זאך. זאגט ער אים, וואס וואלט געווען די שענסטע בילד וואס דו קענסט זיך פארשטעלן מ'זאל אויפהענגען ביי דיר אינדערהיים? זאגט ער, איך ווייס וואס, איך וואלט געוואלט זען א מעמד, א בילד פון שקיעת החמה, די זון אונטערגאנג, ס'דא א וואסער, די זון האלט אינמיטן אונטערגיין, מען זעט האלבוועגס אריין אין וואסער, האלבוועגס שטעקט זיך ארויס די זון מיט אירע שיינע שטראלן, אין די זייט לעבן די וואסער זעט מען ביי די ברעגעס זאמד כחול אשר על שפת הים, און דאס איז אזא בילד וואס ממש ווען איך וואלט געקענט אזאנס באקומען דאס וואלט געווען ממש די חלום, ס'קען מיך אנשיקערן צו זען אזא בילד. פרעגט אים דער רבי האסט געזעהן אמאל אזא בילד? זאגט ער יא. וויפיל האט עס געקאסט? זאגט ער די בילד וואס איך האב געזעהן דאס איז געווען ממש אויף א אסטראנאמישע סומעס האט עס געקאסט, דאכט זיך צוויי מיליאן דאלער האט עס געקאסט, דאס איז ממש אן אנטיק בילד פון עפעס א אלטע מאלער, אבער ווען איך קען אזאנס באקומען? מורא'דיג! פרעגט אים דער ליובאוויטשער רבי איך וויל דיר פרעגן נאך איין שאלה, ווען ס'קומט איינער וואס ער קען נישט מאלן אבער ער קען כאפן בילדער, ער כאפט אזא מעמד, מען זעהט בפועל די וואסער מיט די זון מיט די זאמד, ער כאפט עס אראפ, פאר וויפיל וואלט געגאנגען אזא בילד? זאגט ער, נעה אזא בילד? סתם צוואנציג דאלער אפשר צען דאלער, זאגט ער, איך פארשטיי מיך נישט, א עכטע בילד, עכטע וואסער, עכטע מענטשן, פאר צוואנציג דאלער? די פאלשע וואס צו איינער האט געמאלן זאגסטו איז צוויי מיליאן דאלער, קענסט מיך עס מסביר זיין? די איד שטייט און שמייכלט און ער קווענקלט, איך ווייס נישט, מה אקח את דרכו של עולם? א עכטע זאך איז נישט אזוי אינטערסאנט, אבער א פאלשע זאך, א נאכגעמאכטע זאך, זאגט אים דער רבי, איך וויל דיר זאגן, א קעמרע, א פיקטשער מאכער, קען נישט מאכן קיין טעות, ס'איז א טעכנעלאגישע זאך, אזוי ווי ס'איז אזוי כאפט עס אראפ. זיצט זיך אבער ביי זיך אין שטוב א מאלער, א מענטש וואס ברוב חכמתו קען ער מצייר זיין ציורים, ער מאלט ביז ס'קומט ארויס א שיינע יצירה, דער מענטש קען מאכן א טעות יעדע סעקונדע, וואס ער טוט און ווי אזוי ער טוט, אויב מאכט ער די מינדעסטע טעות ווערט פארפאטשקעט די גאנצע בילד לדורות, ממילא די טעות וואס ס'קען יעדע רגע געשען, דאס איז וואס ס'מאכט די בילד אינטערסאנט און חשוב, דאס איז וואס ס'מאכט אזא בילד ווערדפול און טייער. דו ביסט א מענטש און דו האסט נסיונות, דו האסט מכשולות, און דו מיינסט אז דו ביסט א שוואכער מענטש, און דו ביסט א אפגעפרעגטער מענטש ווייל נאכאמאל ביסטו דורכגעפאלן, זאלסט געדענקען גוט די טעותים וואס דו האסט אין דיין לעבן, דאס איז וואס ס'מאכט אינטערסאנט דיין עבודה, מלאכים, מלאכי מעלה, שרפים, ושאר סיי קייל וואס זענען הי בצדקתם בתחילתם ועד סופם האט דיך דער אייבערשטער די והוסיף, ער האט אזויפיל פון זיי וואס ביי זיי איז נישטא קיין פגם, זיי זענען בשלימות מתחילה ועד סוף, דייקא אונזער עבודה, אונזערע שוואכקייטן, אונזערע טעותים וואס אונז מאכמער, די פאקט אז איך בין דורכגעפאלן לעצטע וואך מיט עפעס א שווערע מרה,